Все, прямой эфир, да, имя? Әйе.
Ага. Дуслар, сәлам. Вәгъдә иткәнчә, мин Тата радиосында Назлы гөлгә бик зур рәхмәт. Әлеге эфирга чакырган өчен. Менә күрсәтеп алыйм әле. Безгә кушылыгыз. Кстати, сораулар юлласыннар. Ә Илназ, син керткәнсеңдер инде сторис. Әйе, мин керткәнем әйтәм, сорауларыгыз булса языгыз дип. Сорауларыгыз булса турыдан татар радиосына язсыннар, име? Нинди Әйе. номер? Ле- э, Лентага юк, юк, номер түгел, Инстаграм аша гына кабул итәбез. Лентага һәм сториста. Хөрмәтле дуслар, Татар радиосына аккаунтына кереп, ә, фотография астына сез, ну, ягъни лентага сорауларыгызны бирә аласыз. Менә шул. Красавчик диләр әле монда. Өч тапкыр төкерегез. Сәлам, сәлам. Татар радиосына кушылыгыз, дуслар. Татар радиосын ачып куйыгыз әле. Татар радиосы аккаунтына кереп, сораулар бирә аласыз, әйдәгез.

Рәхмәт, брат. Как всегда инде. Казанда 105 FM ишлыгында урнашкан Татар радиосы дуслар, кушылыгыз, әйдәгез. Татар радиосына кушылыгыз.

Башта сәлам юлыйм тапшыруында дип әйтсәң була. Аннары син Габделфил Сафин күреп алып чакырып ала мине. Сәлам юлыйм нәрсәсендә?
Э, сәлам юлыйм тапшыруы. Тапшыруында кем э, буларак син анда? Э, җырчы буларак.
Ага. Менә.
Бирәсеңме кагызны? Ага. Әйе. То есть баштан да җырладың, әйме? Әйе, әйе.
Ул теге элек татарча сарен, менә хәзерге татарча саренкалар шикелле юл, сәлем юл. Татар радиосына кушылыгыз. Татар радиосына кушылыгыз, дуслар. Әйдәгез, татар радиосына кушылыгыз.
Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шушы минутларда без үзебезнең 105 FM ишлыгында менә мондый кич тапшыруын башлап җибәрәбез. Микрофон каршында мин Назлы Гөлсингатова, ә кунакта бүген безнең Илгәрәй. Гәрәев Илназ Рәхимулла улы 1986 елның 28 маенда Казанда туа. Кечкенә чагыннан ук ул төрле фестивальләр һәм бәйгеләрдә катнаша килә. Зур сәхнәдә исә ул Сәлам юллыйм тапшыруы аша чыга. Иң беренче чыгышы биредә була. Ә унбиш яшендә Габделфәт Сафин программасы вакытында инде үзенең тәүге адымнарын ясый. Анны биредә яшь сәләт буларак тәкъдим итәләр. Мәктәптән соң Ильназ Татар дәүләт гомунитар педагогик университетына укырга керә. Андагы татар филологиясе факультетының уңышлы гына тәмамлап чыга. Ә инде соңгы курста булачак тормыш иптәше Айгөл белән Йөри башлый, озакламый өйләнә, бер-бер артлы ике кызлары Адилә белән Камилә туа. Башта Илназ үз исеме астында җырлый, ләкин адашып булганга, тора-бара Илгәрәй тәхәллүсен алырга була. 2006 нчы елда Илгәрәй беренче Аңламый бит шуны йөрәк исемле альбомын чыгара, акрынлап кына клиплар төшерә башлый, популярлаша һәм бүген әлеге танылган кунак безнең кәнәфидә утыра. Илназ, хәерле кич! Илназ дип әйтимме, Илгәрәй дип әйтимме? Гомумән, сиңа Якыннарым ничек диеп эндәшә? Хәерле имин кичләр, хөрмәтле дуслар, тамашачылар, хәерле кичләр, назлы гел. Беренчедән бик зур рәхмәт әлеге радиога чакырган өчен. Татар радиосында инде күптәннән булган юк бер ике ел бардыр, ике өч ел бардыр. Менә ниһаять бөтен барлык эшләрен ташлап килдек. Тагын бер кат бик зур рәхмәт. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, рәхәтләнеп, гөрләп, дөрләп Яшибез, балалар үстерәбез. Менә гаилә белән бергә бердәм булып яшәп киләбез. Ә шулай да менә бу тәхә... Ишетәсеңме син үзеңне? Начаррак ишетәм.
Начаррак?
Әйе.
Менә шуннан да бургалап кара әле. Булдымы? Ага, Әйләндеме? Аллага шөкер менә. Ә, тик шулай да, әгәр дә үземнең соравыма әйләнеп кайтсам, сиңа якын кешеләрең хәзер инде ияләнеп китеп Илгәрәй дип әйтәләрме, яисә Илназ диләрме? Менә бу сорауны гел миңа бирәләр. Менә мин дә гел бирим әле. Яңа танышкан кешеләр, әлбәттә, миңа Илгерәй дип әйтәләр. Танышабыз икән, Илгерәй диләр. Хәтта минем чын исемемне белмиләр. Ә кемнәр инде бала чактан, яисә моннан бер җиде-сигез ел элек танышкан кешеләр миңа Илназ дип әйтәләр. Шулай да якын булган кешеләр миңа гел Илназ диләр инде. Ә үзеңә ничек якынрак? Мин
икесе дә якын. Якын булмаган булса, Илгәрәй исемен алмаган булыр идем. Чөнки мин беләм шундый артистларны, тора-бара аларга шуның кадәр тәхәллүсләре ошый башлый, алар хәтта ки паспортларында да үзгәртәләр. Менә шунысы кызыксындыра мине. Менә процентлап алсак, 60 процент Илназ, 40 процент Илгәрәй. Менә 60 проценты күбрәк ошый. Барыбердәем. Әйе.
Без э, бүген э, синең иҗатың турында сөйләштербез, гаиләң турында сөйләштербез, яңалыклар турында э, һәм әлбәттә радио тыңлаучыларыбыздан да сораулар кабул итәчәкбез. Хөрмәтле безнең тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сорауларыгыз бар икән, юллый аласыз. Ә инде иң кызык, иң оригиналь сорау авторына Илгәрәй, шулай ук үзен Нукил Илназ дип әйтәсем килә, үзенең бүләген дә әзерләгән. Нәрсә тапшырачаксың? Калабирса егерме икенче мартта концертым була филармониядә Казанда, шунда ике кешелек чакыру билетын бирәчәкмен. Мхм. Калабирса. Димәк, шушы билетны оту мөмкинлеге бар. Әйе. Көтеп калабыз сораулар, ә инде синең белән танышуны минем бала чактан башлап җибәрәсем килә. Ни өчен бала чактан? Беренчедән, ике меңдә узып киткән унтугызынчы ел, кызганычка каршы, синең тормышыңда иң яхшы еллардан булмаган.

Әти гел әйтә килде, улым, ди, нәрсә булуга карамастан, иң мөхиме, сабыр бул һәм нервланган чакта да гаиләңә яисә якыннарыңа ташланма. Менә иң мөхиме шушы. Нинди көчле фикер.
Әйе. Менә иң әйтә килде һәм гел әйтәдерие, чит бакчасы матур дип, үз бакчаңа таш атма, якыннарың арасында беркайчан да ышанычны югалтма дип миңа әйтеп килде ул аны. Менә нәкъ тә шушындый җыр да безнең пәйда булды. Һәм инде Әтигә мин бүләк буларак, аның күңелен күтәрер өчен, Сабыр булыйк, дуслар дип исемләнгән, нәкъ тә аның әйткән сүзләре белән языртып, Галия Сәетшинага тәкъдим итеп, ул миңа шундый матур сүзләр язып, Илназарга көй язып, әти соңгы сулышына кадәр ябыгып беткән куллары белән шушы җырны тыңлый-тыңлый китеп барды. Менә шундый хәлләр булды. Э, мин инде шундыйрак кеше, э, үз сүземдә тора торган, әгәр дә мин әйтәм, мин аны эшләргә тырышам, әгәр дә мин аны эшли алмасам, мин юк дип әйтәм. Э, әти дә әйтә килде, шулай эшләргә кирәк улым дип. 30 ноябрьдә минем юбилей бар и мин инде юбилейлар алырга тырышмадым ләкин бу юбилей э, җәй башында ук алынып куелган иде һәм э, Беләм, әтинең китәчәген, нишләргә, кайсы якка борылырга. Әти әйтте, улым, ди, миңа карама, ә кеше алдында алдакчы булып калма. Син, иң мөхиме, эшеңне матур итеп эшләп кайтырга тырыш. Һәм инде мин инде телефонны алып. Юбилярга шалтыратып әйтәсем килә алмыйм, әтием авыру, авыру дип, ләкин әти миңа көч биреп җибәрде, мин барып кайттым һәм менә кире кайтканда, бераз үкенеп тә куйган шикелле булдым, миңа телефонга шалтыратып әйттеләр, әтиең китте. Мин инде кайтып тиз генә кердем, аны инде зал уртасына яткызганнар иде һәм инде мин чыннан да уйланып, ишегалдына чыгып, гаражына кереп киттем һәм шундый бер фикер бәрде, гаражда утырып, Мен, мин әйтәм, кеше шәрә килеш туа һәм шәрә килеш китә. Менә бөтен җыйган малы, менә безнең әти шундый кеше иде ул, чүптән дә зур әйберләр эшләп куядыр и. Юлда ята икән бу, ул аны алып куя. Һәм инде гаражына менә шушы барлык җыйган малы кемгә калачагы билгесез. Ә без бит барыбыз да дөнья артыннан куабыз, зур биеклекләргә менәргә тырышабыз, ягъни бер-беребезне батырырга тырышабыз. Менә бу әйберләр булмасын иде диген киләсе килә. Менә үземнән кичереп әйтәм, мин бик нык әтинең үлеменнән соң үзгәрдем һәм дөньяга икенче як белән карый башладым. Иң мөхиме, сабыр булырга, Һәм инде икенчесе, якыннарымны һәм дусларымны рәнҗетмәскә, һәм инде сүзеңдә туры сүзеңдә булып калу. Әйттең икән, эшләргә кирәк. Һәм инде ахырына хәтле җиткерә кирәк башлаган эшеңне. Менә шундый әйбер белән яши башладым дип әйтимме соң инде. Менә шулайрак үзгәрдем мин. Күз аллаулар үзгәргәндер. Күз аллаулар үзгәрде.
Һәм инде әйтергә кирәк шуны, әти, әтигә мин бу дөньяда бик зур рәхмәтлемен. Барыбер ул күпмедер булса барлык көчен, чөнки әле һаман да истә иң беренче адымнарны атлаган вакытта әти белән бергә без Барс Медиа компаниясенә килдек. Әти инде анда минем дипломнарымны чыгарып, Улахны Фәрит Романович эшләп килә дрие. Аңа дипломнарны күрсәткәч, Фәрит Романович әйтте, Ай-яй, моны хәл дипломнар булгач, сезнең малаегызга инде күптәннән исем бирергә кирәк, дип көлеп куйган иде. Менә әти инде мине шулай култыклап, яшерен батырын түгел, каяндыр әзрәк аранжировкаларга акчалар биреп, менә шулай итеп әкрен генә әкрен генә мине шушы сферага кертеп җибәрде. Димәк, һәрвакыт янәшәңдә булган ул синең белән? Гел, гел. Менә буладыр и шундый чаклар, концертка барасың, концерттан кайткач, әти гел сорыйдыр, Улым, Ничек хәлләрең? Күпме кеше җыелды? Әйтәм, Әй, әти, бүген әзрәк булды шул. Бүген менә шулай-шулай кеше. Яра, борчылма, менә күрерсең, икенче юлы синең күбрәк булачак. Быел булмаса, икенче елга булачак. Күпме килде кеше? Илле кешеме? Алтмыш кешеме? Ике кешеме? Иң мөһиме, синең тугры тамашачың. Син аларны, өй күтәргән шикелле, кирпечләп-кирпечләп җыеп торырга тиешсең. Һәм аларны рәнҗетмичә, аларның күңелен күрергә тиешсең, дип, Килде икән кеше, концертны куерга тырыш. Һәм менә аның сүзен тыңлап, мин узган елны, мәсәлән, бик яхшы гына гастрольләргә чыктым. Менә быел, узган елга караганда, ярты залдан, Алланың рәхмәте белән, ярты залдан күбрәк халык җыела. Аллага шөкер. Ил Илгәрәй, без синең хәзер теге сүзләреңне, җавапларыңны тыңлыйбыз һәм миңа калса күпчелек радио тыңлаучыларыбыз сине хәзер бөтенләй башка яктан ачадыр. Инде менә әтиең турында, әтиеңнең күзаллавы сиңа карата мөнәсәбәте турында без белдек. Ә менә әниең белән ни дәрәҗәдә якын сез?
Әни белән Аллага шөкер, шулай ук әнинең киңәшләрен күздә тотабыз. Әни ишетсә, әни, ялкынлы кайнар сәлам сиңа, яратабыз, сөябез сине. Төрле чаклар булса да, әни, була шундый чаклар, хәр кеше дә була ул, без барыбыз да робот түгел, кешеләр, эмоцияләр белән дә эшләп йөрибез дә, каты бәрелгән чаклар да булгалый. Әлбәттә, ул хаталар өстендә эш булырга тиеш, әни, безне гафу ит, кичерә күр. Ләкин шушы сынау. Барыбызны да, туганнарыбызны да, безне дә бик яхшылап тикшерде, кемнең кем икәнен. Һәм инде ачыкланып бетте дисәк тә була. Алга таба да бергә булырбыз, бердәм булыбыз, чөнки әни безнең иң газиз, иң яраткан, иң хөрмәт иткән, иң кадерле җимешләребезнең берсе. Мин аны бик нык яратам. Әти гел әйтәдер, Җимешем, җимешем, дип, менә мин дә әтине әйт, сезләрне әйтим, әнә ниемә, җимешем. Без сине бик нык яратабыз гаиләбез белән. Сиңа ялкынлы кайнар сәлам. Ой, искиткеч булды бу Илгәрәй, ә менә ә, әниең холкы буенча ниндиерәк? Ә, әни инде әзрәк теге була шундый моментлар, тиз Хисле. генә, әйе, хисле инде ул. У- Ул кайчан да шулай ук заманында зур сәхнәгә менергә аның хыялы булган. Ләкин менә менә алмады. Ә, шулай да аның хыялын мин тормышка ашытырга тырыштым, тырышам. Була шундый вакытлар, тиз генә әйтеп ташлый, мәсәлән. Аннары соң нишләп әйттем икән дип тә әйтеп куя, менә уйламыйча. Менә шундыйрак. Но барыбер э, ул безне ярата, ул безне беренче планга куя. Әни безнең менә соңгы тиенә хәтле безгә бирергә әзер. Безнең өчен җанып яши. Теге э, гаиләбез арасына бер кайчан да кысылмый. Менә иң мөһим әйбер, ә киресенчә, яраулым, булган борчылма, икенче яктан булыр дип Менә шулай иттереп, һәм инде минем хатынны әни үзенең кызы шикелле күрә. Кайвакыт үпкәләп куям, нәрсәгә, э.
Якынрак итәме? Якынрак итә түгел.
Серләшә. И, ансы бар, серләшә, сүз дә юк. Аны йоклап куя кайвакыт. Әйтәм, әни, мин бит синең, әйтәм, малаең. Мин синең малаең. Ярар, булса соң. Менә э, үземнең кызларым булмады, менә кызым бар дип, менә шайтыр ничектер ямалап, матур итеп безне ике э, уң кулы белән сул кулы белән э, кочаклап, баштарына куеп безне үбеп ала ике явыз. Һәм аңлавымча, синең әниең шулай ук әле тормыш иптәшең Айгилгә дә ошаган. Чөнки Айгил дә бит ул менә ул дидер үзгә хатын-кыз. Мин аңа гел игътибар итәм, ул теге ут бөрчәсе сыман. Ул бер хәрәкәттә гел елмая, гел сөйләшә, бик Менә, хисле ул. менә әни белән Айгөл, минем тормыш дулкыным, алар бер-берсенә бик каты охшаш, как будто ул әнинең ксерокопиясе. Э, Айгөл бер тик тора алмый өйдә дә. Ул кайдыр нәрсә дә табак саба җуып ала, яисә идәнне җуып ала. Анда тузан булса, аларны сөртеп ала. Мәйтәм, матурым, ял итим димә әйтәм. Яисә пылесослый башлый. Аннары соң теге ничектер мин ял ит- и- итүне күрсә, Әни шикелле, бар син дә эшләп ал дип, безнең генерация урыслар әйтмеш, напрягай итә башлый, менә шундый әйберләр булып ала. Ну, булырга тиеш, хатын-кыз шуның өчен хатын-кыз инде ул. Хәтта мин барыбер үз тормышыма канәгать, әти, әниемә, тормыш дулкыныма, Аллага шөкер, нәкъ тә тиешле Айгөл дигән кызны сайлап алган мин. Ә менә ничек танышуыгыз, ничек йөреп китүегез һәм менә шушы шәхси тема турында без кыска гына паузадан соң сөйләшербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, бездән аерылмагыз, Татар радиосы ешлыгында кыска гына пауза.
Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, игътибар белән тыңлап торсаң, Миллионлаган мәктәп баласының
Точно.
Кадерлем, мин даруханәгә. Җылырак киен.
Фармлентта 50-гә кадәр минус диләр. Минус 50, ташлама ул. Рекламаны яхшырак Сәлам, сәлам.
Игътибар, Фармленд даруханәләрендә Келәтдә экономия. 50 процентка кадәр ташламалар. Тулырак мәгълүмат Фармлента руханәләрендә. Дуслар гафу итегез, сезгә җавап бирә алмыйм. Шулай да сорауларыгызны языгыз әле Татар радиосы аккаунтына, Татар Инстаграмда Татар радиосы дип керәсез дә һәм шунда

М-м-хамам, Марокко спа процедуралары, гаиләң белән, массаж, чәй, тәмле шкәләр белән сыйланып, бөтенләй башка атмосферада, вакытыңны Сораулар киләме рәхәткә соң болай, үткән Назгөл? Хамам Килә, промокодын язам. әйтсәң, беренче процедурага 1000 сум ташлама. Тулырак мәгълүмат Звезда Марокко сайтында. Егерме өченче февраль, Ватанны саклаучылар көнендә Брассери рестораны Данир Сабировның бәйрәм концертына чакыра. Күңелле мәзәкләр һәм дәртле җырлар берәүне дә битараф калдырмас!

Форгорг сигез дигән кешегә уңышлар телим. Аңлыйм, сезнең тормышыгызда уңышсызлыклар бик күп, әлеге язугыздан күреп торам. Барысы да яхшы булыр Аллаерса, и мөхиме, хал кешеләргә андый рәнҗетә торган сүзләр язмагыз, яме? Менә шул иң изге теләкләр белән Илгәрәй, бик зур рәхмәт сезгә.

Әйтәм ич мин андый кешеләргә бары тик уңышлар телим. Аның просто гаиләсендә бик начар, бик кара. Монда менә мондый кич тапшыруы һәм без танылган җырчы Илгәрәй белән эфирыбызны алга таба дәвам итәбез. Димәк, шәхси темада без тукталып калган идек. Һәм бер интервьюңнан укып, Илгәрәй, мин нәрсә белдем? Син бит күпмедер вакыт дәвамында Айгелне, тормыш иптәшеңне, күзәтеп, кызыксынып, бәлкем хәтта ки яратып йөргәнсең һәм инде соңгы курста укыганда гына э, аның белән танышырга, ниндидер адым ясарга э, кыюлыгың җиткән. Беләсеңме, ничек без таныштык аның белән? Иң беренче күрешүебезнең э, университетта белем алганда Фуат абый Галимуллин бөтен кеше белә, миңа әйе, шигырь Ятлатып, шигырь сөйләтте Ягымлы яз фестивалендә. Мин анда беренче урын алдым шигырь белән. Муса Җәлилев, Муса Җәлилнең ни, төрмәдә төш. Төштә миңа нәни кызым килде. Менә шуны сөйләдем дә, хисләнеп инде мин кулис артына кереп киттем дә, и каршыма шундый зур күзле, кара күзле бер кыз Дип озак кына бер-беребезгә карашып тордык. Ай-яй, мин әйтәм, кыз кем кызы микән бу, дип сораша-сораша сораша башладым. Хәзер таптым номерын. Аның белән бергә укыган кызларга бик зур рәхмәт. Ул вакытны WhatsApp-лар юк. Шул контакт бар инде, но телефоннан контакт кереп булмый. Хәзер мин аңа сообщение яздым. Шушы матур кызның исеме ничек микән дип. Бу миңа җавап бирде. Номерын алгансың, исемен дә белмисеңмени? диде шаярып. И, шулай, ул тоже теге молодец, югалып кала торган кыз түгел, җавап бирсә, әйбәтләп җавап бирә. Һәм шулай иттереп, без әкрен-әкрен генә инде ике ел дәверендә телефоннан гына языша, языша, языша. Мин бик оялчан. Мин ничектер килеп теге сөйләшеп китәргә яладырыйм. Шундый кыюсыз булды. Әйе, әйе. Һәм 5 ел, 5 э, курста 2008 ел, мәйтә мин быел укып бетерәм, май җитте, тиздән диплом, э, кирәк, ничектер булса танышырганың белән. Һәм Алланың рәхмәте белән минем каршыма килә, китапларын тоткан. Мин инде, әй, булса булыр дип, әй дә булмаса булмас дип, янына килдем дә, әйтәм, сәлам, сәлам. Һәм Алланың рәхмәте белән сөйләшеп киттек бик җиңел генә. Но ул бит моңа кадәр дә сине белгән инде. Белгән, ләкин... Вконтакте бит фотоларыңны күргән. Ләкин ул э, үзенең э, янына якын китертми иде. Бик теге кырысрак та җавап бирәдер, аңлыйсыңмы? Һәм инде э, кырыс җавап биргәндә уйламыйсың, әгәр тер, то есть уйлыйсың, якынрак танышсаң, тере килеш танышсаң, аны тагын да хужырак булыр дип уйлыйсың. Ә монда киресенчә булып куйды да һәм аралашып китте без аның белән шулай бер ике елга якын егет белән кыз буларак йөреп, 10 елда өйләнешеп куйдык. Менә шул, унынчы елда. Ә без бит уйлыйбыз, егетләр кыю, кыю булырга тиеш дип, ә егетләрнең эчендә шулай ук утыра икән, әйме монда әйбер. Ул утыра, әгәр дә ул кызны син ул кызның кадерен белсәң һәм ул сиңа бик нык ошаса. Чөнки э, куркасың, ул сиңа юк дип әйтер дип, аннары йөрәгеңә авыр булыр. Мин үзем бик нечкә күңелле кеше. Э, аннары соң э, кешене бик нык жәллим мин шунысы да бар һәм инде каты бәрелергә бик нык куркам кешегә аннары уйланып йөрим кат әйтмәдем микән нәрсә булды микән дип һәм барыбер теге э, аны югалтудан курыкканга күрәдер бәлки зак шулай ике ел дәверендә аның белән сөйләшеп китергә Оялып йөргәндер дә бит. Ә менә кайсы сыйфаты сине беренче чиратта менә үзенә каратты? Э, туры сүз... матурлыгы дидем юк матурлыгы сүздә юк матурлыгы күзләренә гашык булдым матурлыгы йөрешләре елмаюы анысы инде сүздә юк һәм инде иң мөһиме менә сине ишетә белү ишетеп, үзенең фикерен җиткерү һәм инде менә бүгенге көнгә кадәр дә аңа бик зур рәхмәтлемен, үзенең менә киңәшләре белән, яра, менә әти-әни гел шулай әйтеп килде, хәзер ул да шулай иттереп әйткәч, әти-әниләр әйткәч, әйткән шикелле, яра, матурым, борчылма, бар да булыр, безнең әле алда, менә ул мине канатландырып җибәрә инде. Шундый рәхәт булып китә, менә, менә бөтен булган проблемаларың онытыла, менә шул. Синең тагын проблемаларыңны оныттыручы ике кешең бар. Гомумән сезнең шундый теге хатын-кызлар коллективы дип әйтсәк була өегездә. Әле кызларым бар әле минем, Адиләм һәм Камилә. Менә бер тыңлаучыбыз да шулай дип язган әле. Ничек сиңа анда хатын-кызлар коллективында дигән. Ике кызыгыз үсеп килә, Камилә белән Адилә. Шулай бит? Ират кеше күбрәк барыбер дә теге малай кеше көтә диләр, малай кеше якынрак була диләр. Ә менә синең очракта, гомумән, хатын-кызларны, кызларны тәрбияләү ничек бара? Бәлкем син аларны ниндидер теге Ират, ә, әйберләрне өйрәтәсендер. Машина йөртергә дә белем, туп дибәргә. Ну, барыбер инде иң беренчедән э, үзләре өчен алар булырга тиеш. Ничектер теге самозащита дигән әйбер микән? Менә бәйләнсәләр, нинсәләр менә шуларны өйрәтеп алам инде. Ә, самооборона. Самооборона була инде. Үз-үзеңне саклау була инде менә аларын өйрәтеп алам инде. но барыбер э, өйрәтәм дип нәрсәгә өйрәтәсең теге бокс приемнарынамы нәрсә ул бар инде аның серләре э, әти өйрәткән әйберләрне өйрәтә менә шул ну шулай да э, ул теге мин зур белемнәр белмим укымаган ничек кызларны тәрбияләргә күбрәк инде әнисе тәрбия бирергә тырыша менә соңгы вакытта шуны сизә башладым баланы ырышканда Ике кеше орышырга тиеш түгел. Менә мәсәлән, әни кеше орыша башлый икән, син аны орышырга тиеш түгел әниеңә кушылып, әнисенә кушылып. Берсе прәннек, берсе кнут була инде. Әйе. Юк, син барыбер, ул килә инде, әлбәттә, менә әни мине әрләде, тегеләр болай. Син сорыйсың, ты каты бәрелмисең, алай эшләмәскә. Ә нәрсә булды, кызым? Ни өчен ул сине әрләде? Шуны уйладыңмы син, дип аңа сорау биреп аласың. Ул аннары уйланып куя, уйланып куя да, Ә өе шул чыннан да дип, әнисе яна барганда, әни, гафу ит мине, дип әйтеп куя инде. Шундый моментлар булып ала. Димәк, үзләре үк гафу сорыйлар. Сорыйлар, була андый бер. Еш булмаса да, но була. Ну, барыбер бала бала инде ул, менә бөтен җылыгыны. Әлбәттә, беренче бала белән, Адилә белән мин беренче планга куядыр идем, әлбәттә, эшемне, ул ахны. Икенче планга куядыр идем гаиләмне. Һәм шуның аркасында безнең гаиләдә еш проблемалар буладыр. Э, Гаиләдә, эшеңдә уңышсызлыклар бик күбее, чөнки сине җылытып торучы кеше юк, ярдәм бирүче кеше юк, канатландырып торучы кеше юк, эшеңдә бардак. Камиләм туды. Мин әйтәм, тукта әле, Илназ, кадалмас бу эше, әйдә беренче планга куйыйк әле без гаиләне, чөнки гаилә синең беренче урында булырга тиеш, дип, беренче планга куйдым гаиләмне, икенче планга эшемне. Алланың рәхмәте белән гаиләм мине тулыландырып, эшен, эшемне тагын да баетып җибәрергә булыштылар. Менә шул. Иң мөһиме, чыннан да, кайда гына нәрсә булса да, беренче планда гаиләң булырга тиеш. Гаиләң беренче планда икән, бөтен җылыгыңны бирергә тырышасың. Менә мәсәлән, бер көнне Камилә рәсем ясап утыра. Мин компьютер алдында шигырьләрне карап утырам инде. Ниндидер репертуар сайларга, эш инде, эш. Клип тегесе бусы. Карадым да бер күз ягы белән, шулай матур итеп мәйдәм рәсем ясап утыра, кара әле, дип. Әй, кадалмас бу эше, дип, кырыйга куйдым да, Камиләм янына утырдым, аның белән бергә рәсем ясап утырам. Бу минем күзләремә карый, мин аңа кояшлар ясыйм, агачлар ясыйм, машиналар, өйләр ясыйм да. Һәм инде бу менә шушы әйберне әби-бабаларына горурланып сөйләде. Әнисенә горурлы. Менә әти белән без бергә рәсем ясадык, дип менә шулай теге мактанып сөйләде. Димәк, ул минем белән горурланды. Димәк, мин аңа үз җылыгымны бирдем дигән сүз. Һәм инде шул вакытта үземә сүз бирдем. Кызларым кайда гына булса да, нинди генә чыгышлар ясаса да, без ул чыгышны карарга тиеш, алар белән бергә булып, аларга үз поддержкабызны бирергә тиеш дигән фикердә мин. Менә шул. Менә синең, э, ягъни гаиләдәге балаларны тәрбияләүдәге ролең турында без хәзер сөйләшәбез, шулай бит? Һәм белүемчә, син хәтта ки кызларыңның теге чәчләрен дә үрә беләсең. Үрә беләм, э, башта бик кыенрак булды, ләкин, ну, барыбер әнисе минем шикелле, э, миннән дә яхшырак үрә дип әйтәм инде. Мин алай әнисе шикелле үрә алмыйм, ләкин була Яисә инде бер җыеп куясың да, резинка тагасың да. Иң мөһиме теләк инде бу очракта. Ә инде теләк, теләк.
Һәм инде э, кызларыңа да ошасын. Әйтә инде Адилә, әти, менә болайрак кирәк, тегеләйрәк кирәк дип. Ярар, кызым, әйдә, эшләп карыйк әле. Мин дә өйрәнәм бит. Әй, мин психланган чаклар да булган бит кайвакыт, сүздә юк, кеше бит без. Ну, шулай да әни инде э, күп очракта әни сүрә. Ә, шулай да гаиләгездә кайсыгыз корырак тора балалар белән?
Корырак миндер. Миндер теге орышам, барыбер без инде 80-нче, 90-нчы ел балалары, әти безгә бик корырак булды дип әйтсәм була, каеш төшкәне дә булды, шланга төшкәне дә булды. Теге бар шәле кермашнасы яшәш шлангалар. Элек зур шундый кермашналар түгәрәк О, ул дәлде Тут, бору. ие, тутырасың да, эчендә бер әйбер әйләнеп йөри. Аның шлангасы бар суны агыза торган. Аңладым, Менә аңладым, шланга ага. ни, кара, менә. Тышы әле ул Яшел.
машинаның тышы ачык була. Әйе, әйе, менә шул шланга белән дә сыртка төшкәне бар. Но мин барыбер э, әтиемә бик зур рәхмәтлемен. Әти мине пөхтә, чиста итеп язырга өйрәтте. Ә үзең менә мондый приемнар кулланасыңмы тәрбияләгәндә? Юк инде ул, кызлар бит ул. Кызларга башка төрле караш булырга тиеш. Барыбер кызлар, кызлар инде алар. Аларга ничектер э, йомшаграк. Мин күбрәк тел белән аңлатырга тырышам. Тел белән. Һәм инде барыбер бала үз хатасында үзе өйрәнергә тиеш. Мин әйтәм, ярак кызым эшләп, беләм алай ярамый икән. Кызым эшләп кара. Мин каршы түгел, эшләп кара. Ана, э, әти, кара әле син, Чыннан да дөрес булдык икән, алай эшләргә ярамый икән дип, аннары соңланы эшләми бүтән инде. Менә э, хатын-кызлар турында мудрый хатын-кыз дип әйтәләр, инде кызганыч моның тәрҗемәсе юк, но синең турында шулай ук мудрый әти дип әйтергә була инде монда. Зирәк әти бу очракта. Ну, ансын белмим.
Менә хәзер теге синең э, э, фикерләреңне тыңлап-тыңлап торам да. Әйдә шушы урында без бүленеп алыйк һәм э, бар булсын дөньялары дип аталган җыр миңа калса хәзер монда теге девиз буларак та хәтта ки яңгырый ала. Әйдәгез әлеге җырга тукталыйк. Әйдәгез.
Назлы гөл. Мөмкин булса, менә бу пар булсын дөньялары име? Ул иске версия. Картотекада бар яңа версия. Ул ротацияда барды яңа версия итеп әйтерсең әле музыкальный редакторга менә бу версияне алып атсыннар
То есть яңа версиясе бар аның, әйме? Бар, бар ул монда. Менә яңа дип язылган.
Әйе, әйе. Менә бу. Мин аны әйткән идем инде Айгөлгә.
Менә монысы әйме? Әйе, әйе. Так, пока не буду удалять, мало ли. Әйе, әйе.
Хәзер безнең блинк сораштыру була. Так, дуслар, мин монда сәлам сәлам. Бик күп язасыз. Ой, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Сәм Севгәрәй, мин сезнең инстаграм сәтем барам, гаилә ныкларын ихтирам белән карыйсың, молодец, концертыңа барасы килә, Алла бирса, көтеп калам, 22 мартта Алла бирса сезне, яме? Так, так, побольше вот таких скромных и искренних певцов дигән. Ой, рәхмәт, Аделина, бик зур рәхмәт сезгә. Матур гаилә яратабыз дигән. Хәмидә ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Мин дә Аделя. Ой, Адилә. Иске вариант куелды бугай. Әйе. Уже язалар. Сине телевизорда күрсәтәләр, что ли, дигән. Әйе, күрсәтәләр. Кызлар белән яшәгәч, весь в цветах. Да, есть такое. Шул. Уасхан, сәлам, брат. Сәлам, сәлам. Шул. Дуслар, сорауларыгыз булса языгыз әле Татар радиосы аккаунтына кереп, э, анда э, рәсем астында лентада үз сорауларыгызны бирә аласыз. Кайчан Чаллыга исәнмесез? Чаллыга көзләргә дип торабыз Алла берсе көзләргә. Алла берсе, Алла берсе исән сау булса, көзләргә инде. Килеп карыйк әле Чаллыга, име? Теге елны килгән ик тугыз ал иде. Сокланып туеп булмый сезнең эфирга. Рәхмәт бик зур. Булсын дөньялары. Мин дә бар идем. Андайна забый зур хыялы нинди дип. Бер кешегә килдегез. Әйе, килгән идек. Килдек. Бер тапказанда тулсын, аннары чаллыга дигән. Алла бирсә, Алла бирсә. Алла бирсә. Булыр, булыр, Алла бирсә. Баш исән булсын. Зәй шәхәбне килерсез әле күрәсе килә. Алла бирсә, Зәй күптәннән чакыра инде. Исән сау булсак, Зәйгә килербез. Алла бирсә. Районнарга чыгарга исәп. Инде зур хыял менә шул районнарда чыгыш ясарга, халык белән аралашып, сөйләшеп, җырлашып утырасы килә әзрәк. Икәү, ике бала. Мин син ятларга куйсаң була аннары. Мин син ятларга калдырмам. Тек клипның беренче сериясе бит ул. Ярый, Алла берсә. Малай алып кайтырга планда бармы? Бар, алла бирсә, планда бар инде, ничек булмасын. Ходай күпме, Ходай күпме бирә, ничек язылган шулай булыр инде, алла бирсә. Кайчан чыга клип? Егерме икенче мартта концертта ала берсе.
Ә без алга таба дәвам итәбез. Менә мондый кич тапшыруын э, безнең бүген кунак кәнәфиендә Илгәрәй. Без инде э, шәхси тормыш турында бүген э, бәрәхәтләнеп сөйләштек. Ә хәзер мин тәкъдим итәм гомуми сорауларга күчергә. Сораулар бик күп, шуңа күрә без аны Менә шундый блиц сораштыруга берләштердек һәм хәзер тиз-тиз генә Эльгәрәй сорауларга җавап бирергә кирәк булачак. Вакытыбыз чикле, бары бер минут. Ә, Синнән көтәм, әйе, әйе, юк. Әйе, я юк кына түгел, шулай ук әле э, кайбер сорауларга тулы җавап та бирергә кирәк булачак. Киттекме? Аллага тапшырып, Берәрсе белән сугышканың булдымы? әйе.
Ә, Ничә көн э, кешегә үпкәләп сөйләшми йөри аласың? Э, Өч көн.
Абруйлы җырчыдан тәнкыйть сүзе ишеткәнең булдымы? Әйе.
Йолдызлы авыру эләктеме сиңа? Әйе.
Берәр кая бармас өчен авырту булып кыланганың бармы? Юк.
Сиздерми генә кешеләрнең нәрсә сөйләшкәннәрен тыңлап торганың бармы? Юк. Берәр көнне син кайтышка хатының иреннәрен күперткән булса?
Куркырый. Репертуарыңда җырларга яратмаган җыр бармы?
Берничәсе бар. Сугаргамы, суктырыргамы?
Суктырыргадыр. Синең телефон кенәгәсендәге иң кәттә номер. Э, Әйтергәме номерны? Юк, юк, кешесен әйт син безгә. Ә, кешес, ә, иң кәттә. Ә, андый юл андылар юк. Мин үземнеке турында а- аңладым башта. Юк, ну, белмим, бәлкем син менә кемнеңдер номеры булу белән шундый горурланасыңдыр. Менә миндә бу кешенең номеры бар бит. Ә, юк, юк. Мин, Димәк- бөт- мин бөтен кеше, әти шулай өйрәтте, бөтен кешене тигез күрергә. Канга сеңгән ул безнең, андый әйбер юк. Ә менә йолдызлы чир булды дисең, бу кайсы вакытка туры килде? Әлбәттә, беренче адымнарны атлаганда, Габделфәтнең концертында чыгыш ясаганда. Йолдызлы Тугызынчы чир.
класс, Ага.
бала. Унбиш яшь. Э, Унбиш яшь. Кыш туганда инде син. У-у-у. Миңа мондый микрофоннар кирәк түгел уже, миңа уже нормальный микрофоннар кирәк, дип теге Габделфә- Хәтта шундый Ай, сүзләр дә булды. Булды, булды, булды. Ул булырга тиеш. Нормальный кешедә йолдыз чире булырга тиеш. Иң мөһиме, әлеге кеше йолдыз чирен аңлап бетерергә тиеш. Менә шул вакытны синең Уңышларың булачак. Әгәр дә кто я дип йөрсәң, бу дөрес әйбер түгел. Ну хәзер э, Илгәрәй син инде үзгәрдең һәм э, бу репертуарыңда да бик нык сизелә. Э, аеруча соңгы җырларыңда бу чи җимеш, әти-әни кадере мин сине ятларга калдырмам. Менә шундый мәгънәле, соллы композицияләргә күчтең. Син теге борылыш алдың дип әйтер идем. Нәрсә белән бәйле бу? Элек син теге ничектер җиңелчә, яшьләрчә стильдә шулай иҗат итә идең.
Ну, беренчедән бик зур рәхмәт композиторларга, шагыйрәләргә, шагыйрьләргә. Зинура Бисафина, Гөлфия Башакирова, Марат Кәбиров, Хәйдәр Әхмәтшин, Җәүдәт Гыйльманов, Аскар Османов, Юрий Федоров, аларны саный башласаң, алар бик күп. Вазыйх Фатыхов, Илфат Мусин. Менә Стиль үзгәрде. Нәрсә белән Алар бәйле? үзләре киләләр шигырьләр, үзләре ничектер килеп ләги алар. Мин беркайчан да сай- сайлап, миңа болай кирәк дип әйткәнем булмады. Ләкин менә с- ну, соңгысы сабыр булыйк, дуслар, әләсе дә юк әле ул, килер Алла бирсә. Анысы, анысы инде э, Галия апа Сәетшина үзем махсус әйтеп яздырттым. Һәм Илназарга. Әйтәләр бит, җыр үзе сине эзләп таба, күңел халәтенә. Бәлки, минем барлык җырларым да күңел халәтеннән чыгып җырлана дип әйтәм. Ничек бар? Менә шул. Э, мин бер кашын да теге подстраиваться итеп җырларга тырышмыйм. Соңгы 4 ел эчендә, бигрәк тә соңгы 4 ел эчендә бик моңсу җырларым күбәеп китте, ләкин Алла берсә, тамашачыма әйтәм, тиздән тиз ритмлы җырлар булачак. Ә нәрсә этәргеч бирде? Үзләре, үзләре, үзләре килә җырлар, белмим. Үзләре килә. Димәк, ниндидер борылышлар булмады. монда. Юк.
Менә күңел халә минем үземнең күңелем халәтем шундый. Менә шуңа күрә шулай җырланадыр, белмим мин. Менә җибәрәләр җырларны име, карыйсың, тыңлыйсың, все, бу минеке, и үзе килеп ябыша. Тагын тыңлыйсың, бу минеке. Менә Зиннур абый үзе турыда миңа бирде бу җырларны, WhatsApp-ка язып. Инна Гәрәй, менә бу җыр синең тавышыңа туры килә, бу синеке булырга тиеш дип, чыннан да Алланың рәхмәте белән бу минеке дип аңладым мин моны. Эльвира апа Сафинага менә әти-әни кадере. Чисто случайно Оскарның студиясендә утырганда тыңлап кара әле бер кешегә җыр яздырттым. Э, ул җыр кеше сатып алырга тиеш иде, ләкин Ходай шулай борып куйды, ул кеше баш тартты бу җырдан. Ә Оскарга нишләргә? Эше юкка чыкмасын дип, э, миңа тәкъдим итте барыбер инде башлай, яшем бат ничек башлай сөйлим инде. Оскар әйтәм, бу бит җыр шулкадәр искиткеч матур, кемнең авторы? Эльвира Сафина. Ой, мәйтәм, күптәнге хыялым бар Эльвира апаның җырын җырларга мәйтәм. Мөмкинме? Ну, буш инде ди теге кеше баш тарткач, әйдә, сиңа туры килергә тиеш дип, менә ул да ничектер Ходай үзе насыйп итеп бирә бу җырларны миңа. Ә менә ә, синең бит әле концертың булачак бик тиздән. Алла бирсә, 22 март. Әйе, булачак сольный концертың. Ә, менә э, бу тамашага нәрсәләр әзерлисең? Мин һәрбер, әлбәттә, һәрбер тамашага легендар, танылган җырчыны чакырам. Һәм шулай ук җырларга килгәндә, чыннан да яңа сезонга әзерләнгәндә бик зур проблема кайсы җырларны җырларга. Яңа җырларны әзерләсәң, тамашачы әйтәчәк, әй, яңа гына җырлары булды моның. Искеләрен генә җырласаң, әй, бер яңа җыры булмады, искеләре генә булды моның дип. Менә без инде, әлбәттә, опрослар үткәреп, тамашачының әйткән сүзләренә колак салып, иң матур, иң мәгънәле җырларны күбрәк э, җырларга тырышырбыз. Э, һәм инде күбрәк аралашу булачак. Һәм мин таныштырачакмын Инде уналты ел дәверендә эзләп килгән төркемем белән. Менә әлеге төркем белән мин бер ел дәверендә эшләп киләм. Реналь Хуҗиәхметов, Регина Рашидова, Гүзәлия Хөснетдинова, Илфат Фатхатманов. Менә әлеге төркем минем э, Раил Рамазаров, менә әлеге төркем инде минем өчен иң зур төркемнәрнең берсе. Аларга бик зур рәхмәтлем ишетсәләр, Төркемемә ялкынлы кайнар сәлам. Димәк, шундый бер зур команда белән быел инде Әйе, нишләргә ныклап җыенасыз? Алла бирсә, Алла бирсә.
Ә, Шулай ук Илгәрә әлеге концертка барырга теләп, безнең радио тыңлаучыларыбыз да хәйран гына сорау юллаганнар. Әйдәгез әле м, без алар белән танышыйк. Димәк, нәрсә диләр монда? Балаларыгызның иҗат юлыннан китүен теләр идегезме диеп кызыксыналар. Үзләре карыйлар, мин аларга комачауламыйм, үзләре нинди э, һөнәр сайлыйлар, шуны белән эшләргә тиешләр. Үзләре карыйлар, белмим. Китәләр икән, китсеннәр. Мин каршы түгел, булышырмын.
Сезнең иң яраткан җырчыгыз кем дигәннәр? Э, иң яраткан җырчыларым минем бүгенге көндә теге яратып бирелеп тыңлатырган җырчыларым юк. Ләкин мин Энрике Иглесиасны хөрмәт итәм. Менә аның репертуары миңа ошый. Бразильский шундый. Ул җырламый түгелме соң инде? Җырлыймы ни әле ул? Интернетта күп ул җырлый, ничек җырламаса, яңа җырлары бар. Э, Илназ булачак хатыныңа ничек итеп тәкъдим ясадың дигәннәр. Ул вакытта булачак булгандыр инде хәзер. Берәү әйтте, тәкъдим ясамадым. Әйдә өйләнә гел дидем дә өйләнештек. Чынлап.
Әйе, чынлап. Менә шулай булып чыкты ул. Ничек теге э, симәнкә чиртеп утыргандамы? Ничек булды? Юк, юк, без теге 2 ел дәверендә йөрдек тә очрашып. Мен әйтәм, матур, мин сиңа тәкъдим ясам. Просто Мисә тәкъдим ясасам, ничегрәк карарсың? Белмим, уйлап карармын. Матур, мисә тәкъдим ясам. Әйдә быел өйләнешик әле. Карап тора торды. Әйдә? Шулай дип өйләнеште. Барысы шулай гади, Әйе, җайлы. әйе. Без беләсеңме шундый гаилә, э, хатын әйтә миңа, матурым, миңа чәчәк бүләк итмә. Лучше 2000-гә 3000-гә чәчәкләр алганчы, әйдә кибеткә чыгып, или балаларга, или сиңа, или миңа берәр кирәкле әйбер алыйк әле. Менә шулай эшлибез без, гел. Аңлыйсыңмы? Ә, шулай. Бик, ә, беләсеңме, ә, бик экономный хатын. Белмим, мен әйтәм, син чәчәк э, яратмыйсың, что ли? Просто миңа чәчәкләр жалко ди. Алар шиңе бетә ди. Ә гомумән хәзер чәчәкләр бүләк итәсеңме инде? Булгалы инде, әлбәттә.
Барыбер дә алып кайтасың.
Алып кайтам. Ә менә гашыйклар көнен ни рәвешле үткәрдегез? Э, Гашыклар көнен ни рәвештә бергә гаилә белән мунча кердек. Гомумән бәйрәм итәсезме?
Сезнең өчен бәйрәмме ул? Ә мунча кердек дисең, менә Мунча кердек. романтика.
Әйе, бергә мунча кереп балалар белән. Ну, безнең әле Адиләбез авырып чирләп тора, шуңа күрә бик теге бәйрәмгә хәле булмады. Әле концертлар да барды. Ну, шулай да без бергә бөтен бәйрәмдә бергә булырга тырышабыз.
Димәк, Илнас, без э, теге блиц маңына ясап алдык инде әлеге сорауларны да. Әйдә берәрсе арасыннан без хәзер сайлап алыйк та һәм җиңүчене билгелик әле. Кайсына бирербез икән бүләк? Ого, җиңүче име? Назлыгөл, бәлки син карарсың, мин белмим нәрсә әйтергә дә. Э, ну алайса традицион рәвештә мин әйтәм э, эфир э, азагында без инде синең белән бергә сайлап җавапны чыгарырбыз инстаграм киңлекләренә шушы вакытта мин карыйм вакытыбызга һәм инде Менә мондый кич тапшыру азагына якынлашкан икәнен дә мин аңлыйм, шуңа күрә минем нинди сорау бирәсем килә сиңа шушы минутларда. Синең тормыш принцибың ниндирәк? Алга, бер нәрсәгә булга карамастан, гел алга барырга, авырлыклар булса да. Иң мөхиме, гаиләң яныңда булу бит инде, менә гаиләң белән бергә алга бару, алга, алга. Авырлыклар бик күп язалар. Әтиең үлде. Рәхәтләнеп җырлап йөрисең. Әти миңа гел әйтте, улым, минем белән нәрсә була калса, бер кайчан да җылама. Минем теге дөньяда батып утырасым килми дип әйтте. Аның сүзендә колак салам. Һәм инде тормыш алга дәвам итә. Кызларыма карыйм, менә кызларыма карагач, күңелләрем рәхәт булып китә. Хәзер мин үземнең гаиләм өчен әти урынына калган кеше. Әни өчен дә, һәм инде мин олы абый буларак инде энекәш өчен дә, хатын өчен дә. Тормыш алга дәвам итә. Ләкин мин беләм, берәр кайчан булса да без барыбыз да бергә очрашырбыз. Менә шул. Алга барырга иң мөхиме. Ә үзеңә үзең нәрсә теләр идең? Үземә мин теләр идем бүгенге көндә менә безнең әти бит инде өч хәрефле чир белән авырып китте. Менә шушы авырулар үземә түгел, гомумән, Шушы авырулар булмасын иде. Һәм бер хыял бар минем. Беләсең нинди хыял? Нинди хыял?
Карадыңмы син э, Queen э, киносын, теге рапсодия? Карадым, әйе.
Ахырда кайда җырладылар алар? Барлык зур э, масштаблы концертта чыгыш ясады. Африкада ятим калган балаларга акча җыйдылар. Бу финал өлешендә. Финал өлешендә. Менә минем дә шундый бер хыял. Татнефть зур аренада популяр булган җырчылар белән бергә җыелышып, рак белән авыручы балаларга, кешеләргә ярдәм итәргә. Шушы барлык җыйган акчаны Шундый хәйрия концерт хәйрә оештырасы килә мин. Шундый бер ни эшләп, зур бер масштаблы концерт оештырасы килә. Менә шундый хыял. Илгәрәй шушы изге ниятләреңне инде тормышка ашырырга язсын. Зур рәхмәт сиңа Амин, амин, килгәнеңә. амин. Сезгә бик зур рәхмәт. Татар радиосына хөрмәт итәм, яратам. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Алга таба да бергә, бердәм булып яшәргә насыйп булсын. Һәм инде сораулар биргән тамашачыларга бик зур рәхмәт. 22 март филармониядә барыгызны да көтеп калам. Әле билетлар бар. Сезнең Илгәрәегез. Рәхмәт. Э, шуны да әйтергә кирәк, Илгәрәй безнең әле быел ТМТВ премиясе э, номинанты да, э, шуңа күрә без аны ала бирсә сәхнәдә күрербез дип ышанам һәм бик тиздән Илназның шулай ук әле яңа җырына клип та Менә клипка килгәндә әйтим әле Назгөл, пожалуйста. Әлеге клипны Team TV Production э, берлектә төшердек. Бик зур рәхмәт Назгөл, мин сине икенче яктан ачтым. Бер дә уйламаганым шулай эшеңә бик нык карарсың дип. Ләкин син молодец, әлеге хөнәрне син ташлама, синең әле бик зур уңышлар булачак, Алла бирсен. Менә мин әйтте дип әйтерсең. Син режиссер буларак та, сценарист булачак, буларак та менә дигән кеше. Ой, рәхмәт.
Димәк, әлеге клипның премьерасы инде бик тиздән булачак, җәмәгать. Ә без шушы урында Илгәрәй белән сөйләшүебезне төгәлләп торабыз. Э, кабаттан рәхмәт килгәнеңә. Саубуллашабыз. Менә мондый кич тапшыруы мин Назлы Гөлсенгатова шулай ук сезгә, дуслар, хәерле кичләр теләп, әлеге минутларда эфирны Айгөлгә тапшырам.

Так, хәзер иң зур хыялы нинди? Сезнең Калион бик яратам җырларын уңышлар. Син укып чыктыңмы соң үзең? Әйе, мин бит вот блок булганда шулардан алдым.
Менә бу шигырь турында прикольный. Может, бер шигырь әйдә? Это интересно будет. Менә балаларыбыз белән соңгы мәртәбә яттан өйрәнгән шигырьне сөйләп күрсәтегез әле. Ә дүрт юллык.
Ой, ой, нәрсә якладык соң әле без? Мин оныттым да инде хәзер. Миңа күптән ике ай элек ятлаган шигырь.
Или бер куплетын.
Да чи җимеш. Вера, давай шуны. 15 секунд эчендә как раз.
Әйе.

Татлы түгел ачы ул, йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Все, билет булды бу. Супер.
Сохранилось? Менә моны куям, яме? Ага.
Дуслар, бик зур рәхмәт тур эфирга кергән өчен, бик зур рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Мин сезнең һәрберегезне хөрмәт итәм, яратам. Алга таба да бергә бердәм булыйк. Алла бирса, менә әлеге эфирдан карап, мин эфирга күптәннән чыкканым юк, ләкин бүген күзәттем, барыгыз да бик күп утырасыз. Мин соңгы тапкыр шул җәй башында булгандыр эфирда.